האט איינער דערציילט אז נאך זיין חתונה, ער האט חתונה געהאט, נאך זיין חתונה געקריגן עפעס א ירושה, און די ירושה איז געווען אז געלט, וואס מיט די געלט האט מען קענען דעמאלטס קויפן צוויי דירות. שוין ער גייען פרעגן עפעס א דעת תורה וואו לייגן די געלט, האט א רב אים געזאגט אז ער זאל אריינלייגן די בעסטע זאך אין א גמח, א גמח איז די באלד גוטסטע אין פאר אידן, אריינגעלייגט אין א גמח. שוין עס אריינגעלייגט אין א גמח. ס'איז אריבער צוואנציג יאר די דארפסט חתונה מאכן קינדער. ארויסגעבן די געלט. ווייסט דאך א יוקר מאמר. די דירות איז געשטיגן די פרייזן פון די דירות שטייגן דאך. און למעשה ווען מען האט אריינגעלייגט די געלט אין גמח פאר צוואנציג יאר דעמאלטס איז דאס געווען געלט צו קויפן צוויי דירות. און מען האט עס ארויסגעגעבן נאך צוואנציג יאר איז דאס געווען קוים צו קויפן איין דירה פון צוויי צימערן. לאמיר צוטראכטן צו זיך אזוי, וואס האב איך געדארפט פרעגן א רב? אין די עולם האבן די חברים נאך געזאלצט די פצעים, געפרעגט אז מען האט א שאלה אין ביזנעס פרעגט מען נישט קיין רב, פרעגט מען א מומחה, וואס האסטו געפרעגט א רב פרעגסטו אריין אין גרעבטשער. למעשה ער'ט וואס ער דערציילט, דער איד האט חתונה געמאכט די אלע אכט קינדער, ס'איז אריבער אכט קינדער חתונה געמאכט, און די מציאות איז געווען אזוי, פאר זעקס פון זיי האט ער געקריגן דירות, זעקס דירות האט ער האט געקריגן זעקס דירות, צוויי. האט ער געקריגן נאר א חלק, ער האט געדארפט צולייגן. האט ער דערציילט דער איד אזוי, איך בין געווען זיכער אלע יארן, כ'האב דאך אריינגעלייגט געלט אויף צוויי דירות, פאר צוויי קינדער האב איך מסודר, פאר די אנדערע זעקס דארף איך ברעכן קאפ. האט דער רבונו של עולם געזאגט, רבע קוק, אויף די צוויי וואס דו ווייסט אז דו ביסט נישט מסודר, אויף די זעקס וואס דו ווייסט אז דו ביסט נישט מסודר וועל איך דיר צושטעלן א גאנצע דירה. די צוויי וואס דו רעדסט זיך איין ביסט נישט מסודר, דארטן האסטו געדארפט צולייגן. דארטן האסטו געדארפט צולייגן. פארשטייט? שמע מינות לס. אלע ווי דו רעדסט זיך איין דו ביסט מסודר, איי ס'איז נישט נאר מסודר, מסודר איז נאר ווען דו ביסט בוטח אין בורא עולם, נאר דאס הייסט מסודר, נאר דאס הייסט מסודר, מסודר איז נאר אמונה אין בורא עולם, און ווייטער אז די צולייגערס האבן געזאגט וואס האסט אריינגעלייגט אין גמח, נאר דער אריינלייגער אין גמח האט דער בעשט משוגע געשטעלט אז די קריגן פאר זעקס חברה א דירה, ווייל ער לייגט נישט אריין אין גמח ווען ער גייט ווי אלע צולייגערס דער דעת בעלי בתים הפך דעת תורה. קען זיין וואלט פארדינט אפאר גראטשקעס אבער דו דארפסט צושטעלן נאך דו טעג קריגן א מתנה זעקס דירות. לאנגע העיט ר' חיים גרינעמאן האט זיך זיך באקלאגט אז ער מוטשעט זיך האט א בארג מיט פראבלעמען און א בארג מיט צרות און קושיא על כוח הסבל חובות מיט צרות מיט טעזירען מיט קושיא על כוח הסבל האט ער אים געזאגט אזוי זיי זיך מטהר ווען דו גייסט אין די גאס און פלוצלינג טרעפסטו איינעם. דער מלאך גבריאל האט זיך איז זיך מתגלה צו דיר בדמות אדם, און ער זאגט ער קומט יעצט אין הימל, אין הימל איז געווען אן עדן פאר מעליה של מעלה, מלאכים האבן געוואלט ברענגען חלילה וחס א צער, א צער ויסורים גדולים אויף אידישע קינדער, און למעשה האט מען מחליט געווען אז טאמער דו ביסט עס מקבל אויף זיך, עפעס דער צער וקושי וואס דו גייסט יעצט אריבער, אז דו ביסט עס מקבל אויף דיר דער צער וקושי, נעמסטו אוועק די צרות פון גאנץ כלל ישראל, און דער מלאך זאגט דא. דו דארפסט אליין מחליט זיין צו דו ביסט גרייט צו דעם צו נישט. אז דו האסט עס נישט מקבל זיין וועסטו נישט שנעל נישט וועלן, אבער טאמער איז מקובל אויף דיר איז כל כולו עין הרע, נעמסט אוועק צרות אין גאנץ כלל ישראל. נארמאל איך זאג דיר איך גיב דיר אַכט און פֿערציק שעה צו טראכטן, טראכט זיך איבער צו דו ווילסט יא צו דו ווילסט נישט. דאך נישט קיין שום ספק נישט אז די גאנצע אַכט און פֿערציק שעה וועסטו טראכטן, מען גיט דיר א זכיה קענסט ראטעווען גאנץ כלל ישראל, וועסטו נישט מקבל זיין אויף זיך. אה? גייט אריבער אַכט און פֿערציק שעה, דער מלאך קומט און פרעגט, נו, וואס טוט זיך? זאגסט אים, בשמחה רבה, הנני, אריין אין מקבל א צ, זאגסט אים, יא, פארוואס דו ווילסט ממתיק זיין דינים פון גאנץ כלל ישראל, און כולם יחסמו לחיים טובים ולשלום, ביסט מקבל. גייט אריבער א וואך, לא פחות ולא יותר, און עס הייבט אן דארטן, לא עליני, לא עליני, הייבט אן צו קומען דארטן א ים מיט צרות מיט איסורים, די אלע פראבלעמען, די אלע פראבלעמען וואס דו האסט מיר פריערט געזאגט וואס דאס גייט אויף דיר אריבער, די אלע פראבלעמען. וואס וואס האסטו געפילט דעמאלטס? וואס האסטו געפילט? דאס איז קלאר א כאב בלייבט א כאב, אבער די צער נפשי, די צער וקושי הנפשי וואס איז באגלייט א מענטש און פארוואס נאר איך בין א דפיקה און פארוואס נאר ביי מיר איז דער פראבלעם, די צער וואלט אוועקגעגאנגען פארוואס? זי וואלט אוועקגעגאנגען פארוואס אז דו ווייסט אז דו האסט מקבל געווען און פארוואס אז דו האסט מקבל געווען ווייל דו ווייסט אז דו גייסט ראטעווען כלל ישראל, גייסט ראטעווען גאנץ כלל ישראל און און און דו ווייסט די גרויסע המתקות וואס ווערט פון דעם, הא? איז וואס פעלט דיר דא למעשה ביי דיין מעשה? איין זאך.

און שרייט זעקות אויף ועוד לויז עולות עד לב השמים, און די דמעות גייען אראפ עד לתהום, יא, מען וויינט, מען שרייט קולות וברקים, מען גייט צו די מאמע מיט אהבה, ברגשי אהבה, מען טוט, און זי גיבט אים א צוקערל, און ר' אייזיק פעלער האט זיך בארואיגט, פרעגט ער וואס די צוקערל נעמט אוועק די יסורים? די צוקערל, די צוקערל איז די אפטאלגין? ווי אזוי די צוקערל? די צוקערל קען אויסהיילן א צוקלאפטע, א צוזעצטע פיס? און וואס איז די סוד? הערט גוט, רבי אלעזר קליין האט געזאגט זיי וויסן ביי יעדן כאב וואס איז דא, כאפט אזוי, איז דא כאב הגוף, ס'איז דא א כאב הגוף, און ס'איז דא א כאב הנפש, וואס איז טאש די נפש? די נפש פילט אז די גוף האט געכאפט א זעץ און די נפש איז צוטראסקעט פון דעם, די נפש איז נײַנציק פראצענט כאב און די כאב הגוף איז צען פראצענט. צו און ווען די מאמע קומט מיט א אהבה און זי נעמט אים און זי גיט אים א ציקערל און ער ווייסט איך אויף די מאמע קען ער זיך פארלאזן קען זיין רואיג גייט אראפ די כאב נפשי און בלייבט די כאב הגוף שוין בטל בשישים די פאר בארואיגט ער זיך האט ער געזאגט פאר יעדן כאב אזוי זאגט ער וואס האט אים געכאפט די כאב זאגט ר' בערל לופיאן

למעשה איז אזוי רבותי, ווי איר ווייסט אז די וואך איז דא ביי עשרת הדיברות איז דא לא שירצוך, לא שירצוך, איז די בני יששכר באוינט אין דרך בגדיך און מצות עושה איז אין עמוד א', ברענגט ער א אינטערעסאנטע לשון, ווער איז עובר אויף לא שירצוך? אויף איז ראיה ווער לא שירצוך, איר ווייסט ווער? זאגט די בני יששכר כי הדאגה והצער, דאגה'ן און צער, כשאינו במקום מצוה, הרי זה אויף איז ראיה דלא שירצוך זאגט ער. ווייל ביסט זיך רוצח, דער אייבערשטער וויל האב בטחון און האקן נישט די קאפ, האב נישט קיין צער און האב נישט קיין עגמת נפש, זיי בטוח אין מיר. כי הדאגה והצער כשאינו במקום מצוה הרי זה אביזרייהו דלא סירצך, דער בורא שלום וויל דאס נישט האבן קיין צער, זיי בטוח אין מיר, איך וועל דיר ארלעדיגן, קום קום זיי בטוח אין מיר זאגט דער אייבערשטער. זיי ניתנה תורה למלאכי השרת, יא, אבער מ'דארף מחזק זיין מיט אמונה, דו ווייסט וואס זאגט נאך רש י זאגט די וואך וכל העם רואים את הקולות, און רש י ברענגט צו א מכילתא, אמר רבי עקיבא, וואס הייסט רואים את הקולות, מ'קען זען קולות? מ'קען זען קולות? זאגט רבי עקיבא, יא, רואים את הנשמע, זיי האבן געזען את הנשמע ושומעים את הנראה. זיי זעען נס גדול. דאס שטייט אין מכילתא. אז עס איז געווען א גרויסע נס, זיי האבן געזען די קולות ושומעים את הנראה. פרעגן אלע, וואס האט דאס אויסגעפעלט דער נס גדול? וואס האט דאס אויסגעפעלט דער נס? רואים את הנשמע שומעים את הנראה. זאגט ער אזוי, בדרך כלל א מענטש לעבט דא, דרייט זיך ארום אין דעם עולם הבלאף, אין דעם עלמא דשיקרא, איז וואס ער זעהט, זעהט ער איינער ארבעט האט ער געלט, מאכט ביזנעס האט ער געלט, איינער איז קראנק ער גייט צו א דאקטער ווערט אויס געהיילט, דאס זעהט ער, וואס ער הערט שומעני אבות אין איזה פלוני איז אמונה אז אלץ איז נאר די אייבישטער נאר די אייבישטער איז אמונה, וואס ער זעהט, זעהט ער אז די השתדלות מאכט די זאך, און ער הערט אמונה, אידן האבן ביי מתן תורה געווען אזוי סאליס א רואים את הקולות, די קדשי רואים את הנשמע, וואס שטענדיג הערסטו דאס האט מען געזעהן.

און דער לעכעוויטשער האט אים געזאגט, יאר צחוק, וואס איז די עצה פון א אידן, די בעסטע עצה ויהי אלקי ממך, אז שטענדיג זאל דער אייבערשטער זיין ביי דיר, דו זאלסט זיין שטענדיג השם ניצב עליו, שטענדיג זאלסטו פארשטיין אז דער בורא עולם איז מיט דיר, און הוא לבדו יעשה ועושה ויעשה לכל המעשים, דאס איז די בעסטע עצה פון א אידן, יאר צחוק, די עצה איז ויהי אלקי ממך, ביי יעדן מצב וויסן אז אלץ אין ארדער, אייבערשטער. נאר דער אייבישטער, ממילא ווערט אלץ זינג ווערט די ליפט גייט ארויס אין די בעלאן, ווער שוין נישט אזוי אנגעצויגן מיט אלץ, ער ווייסט אלץ די בורא עולם אליין, אזוי ברענגט די חידושי הרי ם ברענגט פון רבי רבינו אז דאס מען בעט יעדן מעריב וסקנאיני בעצה טובה לפניך, אויף וואסערע עצות רעדט מען דא? דער מען רעדט אויף דעם עצה עצות האמונה עצתו ימינו איז איינס מתקן דארטן די עצה טובה זאל ארבעטן גוט, די אמונה די עצתו ימינו וועט אויף איר פארשטיין און לעבן און קלעבן אז אלץ איז נאר די בורא עולם אליין ווייל דעמאלטס איז די מענטש רואיגער און אלץ. מען זאגט נאך עס איז געווען עפעס א שטעטל וואס איז דארטן געווען א מגיפה א מחלה און ס'איז געלויפן פון א מענטשן צו א מענטשן, לא עלינו ס'איז געווען איין דאקטאר, איין דאקטאר איז געלאפן פון איינעם צו צווייטן צום דריטן, ביז לא עלינו ולא עליכם דער דאקטאר אליין איז אויך קראנק געווארן. דאקטאר איז קראנק געווארן, וואסזשע טוט מען דא? האט מען געדארפט ברענגען א דאקטאר פון א אנדערע שטאט, מ'האט אריינגעברענגט א דאקטאר פון א אנדערע שטאט, און דער דאקטאר הייבט אן ווייל דער דאקטער אליין איז דאך דא קראנק אויך, און דער נייער דאקטער הייבט אן צו לויפן פון איין פאציענט צום צווייטן צום דריטן, מען האט נישט קענט עספען אזויפיל חולים איז דא דא, נישטא מען קען נישט עספען וואס טוט מען דא, ביז עפעס א קלוגער חכם אחד האט זיי געזאגט, חברה א פשוטע עצה, וואס איז די עצה? איילטס אויס דעם דאקטער, זאל ער אויסאיילן די ערשטע זאך דעם דאקטער, עס זיין צוויי דאקטורים איז דאך שוין א עצה געבן. איי לאז דעם דאקטער דא. וועט זען וועט ווערן דא לייכטער. טא אזוי א מענטש דרייט זיך ארום מיט אזויפיל פראבלעמען, דא האט ער חובות, דא קינדער גייט נישט קיין שידוך, דא נו. יעדע היינער אזויפיל פראבלעמען. איש איש ניגע עם החובות, ער ווארט זאל זיך א עצה געבן, און מיט דעם, מיט דעם, מען דארף אויף יעדן איינעם א אנדערן דאקטאר, זאגט ער, איין עצה דא, נעם דעם דאקטאר, לייג אריין די אמונה אין הארץ, וועט אלע פראבלעמען וועט נפטר ווערן, די גאנצע לופט וועט ארויסגיין פון די בעלאנען, דו וועסט פארשטיין אז עס איז אלץ נאר די בורא עולם אליין, דו וועסט פארשטיין אז אלץ די בורא, די גאנצע לופט איז א אנגעבלאזענע בעלאן, אנגעצויגן, נעם ארויס די לופט, וועסט פארשטיין אז עס איז אלץ די בורא עולם מאכט, נעם דעם דאקטאר. פון אלע פראבלעמען נעם איין דאקטאר היילט אויס דעם דאקטאר טוט די דאקטאר אויסהיילן אלע פראבלעמען אלע פראבלעמען פון דעם און פון דעם וועט פארשטיין גאנצע לופט גייט ארויס פון בעלאנען און פארשטייט צו די דאקטאר איז איין בורא עולם אליין אחד ויחיד מי אחד מ'זאגט נאך פון קאצקער רעבען האט געזאגט הדרת ואמינא לחיי עולמים האט ער געזאגט אז רשי זאגט אין חזקלי ז איז דא א פסוק לגפן הדרת זאגט רשי וואס דייטש געפען אדרת? לגפן תקיף, א שטארקע, אדרת הייסט א שטארקע גפן. זאגט די קאצקער רבי אדרת ואמונה, איינער וואס לעבט מיט א שטארקן אמונה, מיט א שטארקע אמונה אלץ דער אייבישטער אליין, און נאר ער, אלץ זינגען נאר א שטארקע אמונה, לחיי עולמים, ער איז מאריך ימים, ער איז מאריך ימים, ואדרת ואמונה, איז איינער וואס זאגט אני מאמין, ער איז לעבט א שטארקע אמונה, ער אטעמט עס, ער לחיי עולמים מאריך ימים כפשוטו.

נשכר זיין איז אריכות ימים פאר וואס? ווייל ער איז די גאנצע צייט דבוק און מקור חיים און ווייסט אז אלעס איז די אייבערשטער. נאכאמאל, וצדיק באמונתו יחיה, וואס איז א קשר האט אמונה מיט יחיה? זאגט ער כי על ידי האמונה איז דבוק במקור חיים, זיי איז דבוק אין מקור חיים, על כן שכרו איז אריכות ימים. אז א מענטש לעבט, ער לעבט מיט דעם, דאס הייסט ער אטעמט עס. מען זאגט דא די א רואיג לעבן, א פרייליך לעבן, זאגט א די וואכעדיגע סדרה רשי זאגט דארטן ויחד ישרא', זאגט רשי וישמח ישרא' זיי פשיטא, ויחד ישרא' זיי האט זיך געפרייט זיי פשיטא, אין מדרש אגדה שנעשה בשרו